Nea ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ, ɔbɔfoɔ no kaa saa nsɛm wei nyinaa na ɔse n'ano nam so ma nea yɛatwerɛ wɔ apam dadaa no mu sɛ abakwasɛm a adiyifoɔ no atwerɛ ato hɔ na Yesu awoɔ pɛn so na ɛba mu. Ɛno na ɔka wɔ verse 23 sɛ, Behold the virgin shall be with child. Ndɛ sa ɔbabun no bɛnyinsɛn na ɔbɛwo ɔbabanin. And they shall call his name Immanuel, na ɔbɛfrɛ no Immanuel, which is translated, God with us. Nti Yesu Kristo din nso ne Immanuel, a aseɛ ne sɛ Onyame ne yɛn wɔ hɔ. Ne din a ɛdi kan no ɔmaa yɛhunui sɛ Yesu yɛ Agyenkwa a ɔgye nnipa firi ne bɔne mu. Ne din a ɛtɔ so mmienu ma yɛte aseɛ sɛ Yesu yɛ Onyame prɛko pɛ. Yesu yɛ Onyame a ɔbaa nnipa tebea mu na ɔne nnipa bɛtenaeɛ. Sɛ yɛka Buronya, yɛka Christmas a, na sɛ ɛba w'adwene mu sɛ Yesu awoɔ ho asɛm na yɛreka deɛ a, na yɛkae sɛ Yesu Kristo no, deɛ ɛdi kan no, Ná wɔyɛ soronko a wontumi mfa ntoto obiara wɔ ho wɔ wiase yi mu, na na wɔnam honhom kronkron so na ɛbae. Nea ɛtɔ so mmienu, Yesu Kristo no din Jesus no ne sɛ ɔyɛ Agyenkwa a ogye nnipa nyinaa firi wɔn bɔne mu. Enti Yesu Kristo so pɛ na obi biara a ɔyɛ nipa bɛfa na wanya nkwagye ama ne kra. Na wanya bɔne fafiri ama ne kra. Nea ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ Yesu Kristo yi pɛ na ɔyɛ Onyame a waba sɛ nipa sɛso na ɔne nnipa bɛtena wɔ asase so. Ɔyɛ Nyame prɛko pɛ. Enti wɔ afahyɛ yi mu yɛkae Yesu Kristo sɛ Onyame a waba nnipa ntam na ɔne nnipa bɛtena. Na saa Nyame yi na yɛn nso yɛdi ne ho adanseɛ akyerɛ wo. sɛ bere yi mu a yɛwɔ yi yɛ bere a yɛrekae Yesu Kristo a ɔyɛ Onyame a ɔbaa nnipa ntam na ɔbɛgyee nnipa fii wɔn bɔne mu. Enti sɛ wunnim saa Yesu yi a, yɛkamfo no ama wo sɛ wo nso bra na fa wo ho ma no bɛgye no di sɛ wo wo bɔne nti na owui. Timoteo Nwoma a Edi Kan, Eti Mmiɛnsa, Nkyekyɛmu Du Nsia, sɛ.

Onyankopɔn daa ne ho adi wɔ honam fam, nnipa fam, na ɔnam honhom kronkron so na ɛdaa ne ho adi. Ɔse, He was seen by angels, abɔfoɔ huu no, na abɔfoɔ koraa dii ho adanseɛ. Na afei ɔse, He was preached among the Gentiles, na afei ɔbaeɛ no, yɛkaa ne ho asɛm, ɔka, ɔno ankasa dii ne ho adanseɛ, na n'asuafoɔ kaa ne ho asɛm kyerɛɛ wiase amanamanmufoɔ bebree. Ɔho, edi adanseɛ sɛ ampa, saa ɔbarima Yesu a ɔyɛ Agyenkwa no ye Nyame, waba asaase so. And he believed, he was believed on in the world, ame nnipa bebree nso yɛɛ dɛn? Gyee no dii wɔ wiase yi mu. So ɔho, ɔyɛ Agyenkwa a ɔbɛma wiase nyinaa, nnipa nyinaa, te sɛ deɛ woteɛ biara, baabi a wowɔ biara, ɛmfa ho ne sɛdeɛ woteɛ, sɛ wogye no di na wode wo ho ma no a, Ogye wo nkwa fi wo bɔne mu. Then he was received up in glory, na ɛno akyi no, wɔfaa no anuonyam mu de no kɔɔ soro. Yohane Asɛmpa ti baako nkyem baako kosi mmiɛnsa, ɔse mfitiaseɛ no na Asɛm no wɔ hɔ, na Asɛm no ne Onyame na ɛwɔ hɔ, na Asɛm no yɛ Onyame. Ɔwɔ hɔ firi tetetetete, ɔwɔ hɔ firi mfitiaseɛ, ɔne Nyame na ɛwɔ hɔ. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. Ɔnam ne so na ɔyɛɛ adeɛ nyinaa, na wɔankwati no anyɛ biribi biara a ɔyɛeɛ. Enti Yesu yɛ Onyame a yɛankwati no ammɔ biribi biara a ɛwɔ wiase yi mu. Abɔdeɛ biara a ɛwɔ asase yi so, ɛnam Yesu so na ɛbaeɛ. Sɛ yɛka Christmas na sɛ ɛyɛ Yesu Kristo awoɔ ho asɛm na yɛreka, ɛho afahyɛ na yɛrehyɛ de a, ɛneɛ na ɛhefa na mɛnya Yesu Kristo no ho asɛm akenkan? Saa Yesu yi a yɛrehyɛ ne ho fɛ yi, ɔyɛ deɛn? Ɔyɛ hwan? Saa nsɛm yi nyinaa wɔ twerɛ mu, ɛwɔ Bible mu. Baabi foforɔ biara nsɛm a wobɛnya biara, sɛ woanhwɛ yie a, ɛbɛyɛ nnaadaa. Esiane sɛ Onyankopɔn Asɛm a Onyankopɔn agye atom ne Bible, na ɛno na edi Yesu Kristo ho adanse nti, ɛno na yedii kan kenkan Matthew chapter one, verse eighteen a ɛba ɛfa Yesu Kristo awoɔ ho. Enti aberanteɛ bi sɛ, Me deɛ, me wiase a mewɔ yi, sɛ menya te Christmas pɛ na Bible na aba m'adwene mu. Esiane sɛ Christmas no, nsɛm no a yɛka fa Yesu ho no nyinaa no, Bible mu na ɛwɔ. Enti Second Timothy chapter three verse fifteen to seventeen sɛ, fifteen And that from childhood you have known the holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. Wofiti wo mmofrase hu Kyerɛwnsɛm no a ɛma woyɛ nyansani kɔ nkwagye a ɛnam Yesu Kristo gyidi a enya wɔ Yesu mu aba no so. Obi a onim nyansa yɛ obi a ɔgye Kyerɛwsɛm tom, obi a osua Nyame Asɛm. Sɛ wusua Nyame Asɛm, wosrɛ Nyame na ɔboa wo mu nteaseɛ, na wunya mu nteaseɛ a, woyɛ onyansani. Na Asɛm no na ɛma woyɛ ɔdehyeɛ. Asɛm no mu na ɛma wunya gyidie wɔ Yesu mu a saa gyidie no na ɛde wo kɔ nkwagye mu. Enti yɛn nkwagye a yɛnyɛ nyinaa gyina Asɛm no a Yɛteeɛ na yɛgye diiɛ nso. Na saa asɛm no ara na yɛn nso yɛka kyerɛ wo na yɛdi ho adanseɛ kyerɛ wo Buronya berɛ yi sɛ, Yesu Kristo no a yɛrehyɛ ne ho fã a ɛno nti no abosonsomfoɔ ne wiase nnipa nyinaa a wɔsom ahoroɔ nyinaa sɛ Buronya berɛ yɛ holiday de obiara agyae ne biribi a ɔyɛ na obiara regye n'ani no ɛne sɛ Yesu Kristo no ɔyɛ Agyenkwa a ɔgye nnipa fi wɔn bɔne mu. Yesu Kristo, ɔyɛ Onyame prɛko pɛ a ɔdaa ne ho adi wɔ nnipa su so honam fam ne nnipa pɛ tenaeɛ. Enti twerɛ nyinaa firi Onyankopɔn home mu. Twerɛ a yɛreka ho asɛm yi a Buronya ba pɛ na aba w'adwenem sɛ Buronya Bible, Buronya Bible, Bible mu nsɛm yɛ Onyankopɔn home mu nsɛm a wɔatwerɛ sɛ nnipa bɛfa so ahunu Onyankopɔn atirimpɔ. ne n'ahintasɛm a ɔdaa no adi ma nnipa sɛnea ɛbɛyɛ a nnipa bɛhunu nyansa na wɔanya nkwagye wɔ Yesu Kristo mu. Na saa nsɛm yi, ɔse yɛyɛ ma ntɛn yie, ɛno na yɛde yi nnipa ntɛn, ɛno na yɛde tu nnipa fo, ɛno na yɛde tenetene nnipa, yɛde yɛ biribi biara a ɛma ɛsi yɛn yie de kɔ tenenee mu. Enti sɛ yɛkae Buronya na sɛ yɛhyɛ saa fa yi a, Na we need to make the whole world understand sɛ we are talking about the holy bible, the scriptures, the word of God. Sɛ Buronya ba a, na ɛyɛ Onyame asɛm na aba. Sɛ yɛka sɛ Buronya a, ɛdeɛ bɛn biom na ɛba w'adwene mu? Abre biara yɛbɛka sɛ Christmas no, dodoɔ no ara se nea ɛba n'adwene mu first yɛ giving, ɔma. Onya te Christmas a na wakae sɛ oh, ɛdu mmerɛ a ɛsɛ sɛ yɛyɛ adɔeɛ, Edu mmere a ɛsɛ sɛ yɛkyɛ nneɛma. Edu mmere a ɛsɛ sɛ yɛyɛ papa. But that is not the ultimate aspect of giving. Sɛ yɛka sɛ Buronya na sɛ adɔeɛ ba w'adwene mu a, na ɛsɛ sɛ wokae na hunu sɛ Onyankopɔn na ɔdii kan dɔɔ yɛn na ɔkyɛɛ yɛn adeɛ. Enti yɛn nso ɛsɛ sɛ adeɛ a yɛanya yi, akyɛdeɛ a Nyame de akyɛ yɛn kwa no, ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛyɛ ho adwuma na yɛn nso yɛde kyɛ, na wɔn a wɔn nni saa akyɛdeɛ no, wɔn nso tumi bɛnya saa akyɛdeɛ no. Enti sɛ wokan John three, John chapter three verse sixteen a, For God so loved the world

Yɛda so yɛ adebɔneyɛfoɔ no a na yɛyɛ Onyankopɔn atamfo kɛse no. Onyame hu yɛn mmɔbɔ na ɔsomaa ne dɔba Yesu bae bɛwu gyee yɛn nkwa. Ɔde ne dɔba Yesu kyɛɛ yɛn, na saa akyɛdeɛ wei na yɛkae. Enti anuanom, moahunu Akristofoɔ yɛ kyɛfa a ɛwɔ Buronya mu? Sɛ yɛka Buronya a, na yɛreka Yesu Kristo Nyame de no yɛ akyɛdeɛ a ɔde no maa wiase nyinaa. Buronya yi yɛkae ɔdɔ a yɛda no adi de ama nnipa. Sɛ mehu me nua bi a ɔngye Yesu Kristo nni a, Buronya yi, na ɛsɛ sɛ meyɛ no adɔeɛ. Na nea ɛsɛ sɛ mede ma no ara ne sɛ medi Yesu ho adanse kyerɛ no. Adɔeyɛ biara nni asase yi so a ɛso sen adɔeyɛ a ɛyɛ Yesu Kristo ho adansedi a yɛde ma obi a onnim no. Ɛno ho adwuma na ɛsɛ sɛ yɛyɛ no afe biara kosi sɛ Yesu bɛba. Na ɛsɛ sɛ yɛma Ɔbonsam te aseɛ sɛ ɛnyɛ Tammuz na yɛrekae no, ɛnyɛ Tammuz na yɛredi ne ho adanseɛ. Ɛnyɛ ne ho nsã na yɛrebɛnom adi ne ho asa awe ne ho nkokɔnam, na mmom Yesu Kristo a Onyankopɔn de no yɛ akyɛdeɛ de no ma nnipa nyinaa no na yɛn nso yɛredi ne ho adanseɛ. Sɛ ɛnyɛ sɛ yɛn papayɛ a yɛbɛyɛ wɔ Buronya berɛ yi mu no na ɛbɛma yɛanya nkwagye, sɛdeɛ ebinom Daa wɔyɛ no sɛ. Wo trenee, wo papayɛ, good works that you will do will lead you to heaven. Papayɛ a nnipa yɛ ntumi mmɔ nkwagye kwan mma no. Nkwagye kwan no yɛ Yesu Kristo a wobɛgye no adi. Ɔno pɛ na nkwagye a nnipa hwehwɛ no wɔ ne mu. Biribiara nni wiase a obi nni bi. Enti sɛ woka sɛ wobɛkyɛ amanfoɔ nneɛma, sɛ sika ara na wosɛ wode bɛkyekyɛ a, obi wɔ hɔ a ɔnngye, esiane sɛ sika no ɔwɔ bebree abu ne so. Sɛ wosɛ wode cars bɛkyekyɛ a, obi nngye, because cars abu ne so. Sɛ mma na wosɛ wode bɛkyekyɛ sɛ mede nkwadaa rekyekyɛ a, obi bɛka sɛ me menhia nkwadaa. But adeɛ baako bi wɔ hɔ, akyɛdeɛ baako bi wɔ hɔ a onipa biara a ɔwɔ asase yi so hia saa akyɛdeɛ no. Obiara nni hɔ a ɔbɛpo. ne nkwagye. Obiara hia nkwagye. Nnipa bi, ɔsom a ɛwɔ wiase yi nyinaa reso esiane sɛ wɔgye tom sɛ nnipa ayɛ bɔne, nnipa nsɛ mfata. Enti nnipa rehwehwɛ nkwagye, ɔkwan a ɛbɛfa so a nnipa bɛyɛ ɔtreneeni na honhom fam wɔatumi agyina Nyame anim. Na saa nkwagye kwan no, ɛnyɛ wo papayɛ a wobɛyɛ wɔ Buronya yi so na ɛde wo bɛkɔ saa nkwagye kwan no, na mmom eye Yesu Kristo abɛgye no adi. Na nea ɛdɛ wɔ mu ne sɛ, nea wagye Yesu adi no, Yesu Kristo ma no ahoɔden a ɔde bɛyɛ trenee abrabɔ, ɔde bɛbɔ trenee abrabɔ. Nea ɛkyerɛ ne sɛ, Yesu Kristo no ankasa na ɛbɛbɔ trenee abrabɔ no afa wo mu sɛdeɛ ɔno pɛ. Enti nea ɔnnim Yesu no, ne trenee abrabɔ a ɔbɔ nyinaa, Ɔbɔ gu kɛkɛ. Esiane sɛ ɔde n'ahoɔden na ɛyɛ. Na trenee abrabɔ ntumi mfa wo nkɔ daa nkwa mu. Yesu a wobɛgye no adi. Ɔno na ɔbɛma wo tumi a wode bɛyɛ Onyankopɔn ba. Na wama wo saa tumi no awie no, wasan ama wo tumi a wode bɛbɔ abrabɔ a ɛtene. Ɛno nti, sɛ woreyɛ adɔeyɛ Buronya bere yi a, na ɛsɛ sɛ w'adɔeyɛ no a woreyɛ no, egyina Yesu Kristo so. Enti yɛn nso yɛsɛ sɛ yedi Yesu ho adanse kyerɛ afoforo, wɔn a ennim no, na saa akyɛde yi a wɔn nso nsa ka Ɛno akyi nso no, yɛwɔ akyɛdeɛ a ɛyɛ honam fam akyɛdeɛ a yɛtumi yɛ de boaboa yɛn ho kyerɛ ɔdɔ ma yɛn ho yɛn ho. Nanso saa akyɛdeɛ no, ɛnyɛ ɛno na ɛde yɛn bɛkɔ daa nkwa mu. Ɛyɛ Yesu a yɛbɛgye no adi no, ɛno na ɛde yɛn kɔ daa nkwa mu. Nti sɛ wonnim Yesu a, mekamfo Yesu ama wo sɛ gye no di na ɔno ne so na wonam na wobɛkɔ ɔsoro aheman mu. Ɔno ne so na wonam na wobɛnya nkwagye ama wo kra. Ebinom wɔ hɔ a wɔn adɔeɛ koro a wɔyɛ wɔ Buronya berɛ mu no, ɛyɛ adɔeɛ bi a yɛplaneeɛ wɔ ɔbronsam camp de baa wiase ne nnipa reyɛ ho adwuma. Saa ara nso na yɛn a yɛagye Yesu Kristo adi yi, adɔeɛ a yɛbɛyɛ no Buronya berɛ yi mu no yɛ adɔeɛ a yɛaplane firi Nyame Honhom Kronkron camp na ɔde abɛwura yɛn mu na yɛn nso yɛyɛ ho adwuma. Wɔn a wɔn adɔeyɛ no firi ɔbronsam camp no, ebi ne sɛ, obi wɔ hɔ a, Buronya bere yi, watɔ mobile phone ɛfɛ paa sɛ ɔde rekɔma baa bi. N'atirimpɔw nti a ɔtɔɔ phone no nyinaa ne sɛ ɔbaa no, obenya no na ɔne no ada. Obi wɔ hɔ koraa mpo a, ɛnyɛ sɛ ɔbɛware no, ɔne no bɛda kɛkɛ nti na ɔrekyɛ no ade. Obi sɛ Buronya yi, ɔtɔ pizza de akɔma obi, ɔde obi repue na ɔde no akɔdidi wɔ restaurant. Wanhwɛ yi a wogyina nkyɛn a bɛka sɛ oh nipa yi deɛ ɔyɛ very good adɔeɛ paa na ɔyɛ no adɔeɛ pa oh Nyame nhyira no nanso n'adwene mu no neɛ ɛtae akyire no ɛyɛ adwene bɔne obi reyɛ adɔeɛ ɛsiane korɔno bi a ɔpɛ sɛ obi ma no kwan na ɔtumi bɔ nti na ɔreyɛ saa adɔeɛ no wonni Yesu a wontumi nyɛ adɔeɛ a ɛsɔ Onyankopɔn ani. Afei, onua dɔfo, ma yɛnhwɛ Buronya no mu nneɛma bi a ɛwɔ mu a ɛyɛ abosonsom a. Sɛ woyɛ Kristoni a, ɛsɛ sɛ wotwe wo ho firi ho. Obi nso sɛ nea ɛba n'adwene mu yɛ Santa Claus. Onyaa tee Christmas a, na wakae Santa Claus. Santa Claus te sɛ mfoni a mede ato hɔ yi. Sɛ wohwɛ a, sei na ɔteɛ. Na Santa Claus no. Yɛde no ahyɛ nnipa adwene mu fi tetetetetete abesi saa bere yi, ne titiriw ne mmofra adwene mu. Aburowsam de saa strategy no bae sɛ ɔde bɛhyɛ mmofra adwene mu. Ná mmofra no de nyin. Onyin a, na aka n'adwene mu, na ɔno nso de akyerɛkyerɛ ne mma, na ne mma de kyerɛkyerɛ ne mma. Enti ebedu mmere bi no, na wiase nyinaa bɛyɛ Ɔbronsam dea, na Yesu Kristo deɛ, yɛato no atwene koraa. Enti Buronya mu yɛn afei yɛateɛ si nneɛma a ɛnsɛ sɛ Kristofoɔ de wɔn ho hyɛm. Wobɛkɔ asɔredan bi mu na Buronya bere yi yɛde Santa Claus asisi asɔredan no asɔredan no ano ne emu nyinaa yɛde yɛde asiesie hɔ. Supermarket na wobɛkɔ a Santa Claus baabiara na yɛde no agyinagyina hɔ. Ne mfoni, ne nhoni sɛdeɛ yɛka no. Sini a yɛhwɛ, mmofra adeɛ, mmofra movies, mpanyinfoɔ movies. Santa Claus all over. Ti Buronya nnwom a yɛte na yɛto dodoɔ no ara yɛ nnwom a yɛto fa Santa Claus ho. Na Santa Claus no ne din ankasa yɛ Saint Nick anaa Saint Nicholas. Saint Nicholas na wɔtwa no short na wɔafrɛ no Saint Nick. Na nea ɛdi kan ne sɛ Saint yɛ title bi a ɛyɛ abɔdin a yɛn nuanom Romanfoɔ a ɛde saa Roman Catholic yi baeɛ yi Sɛdeɛ yɛadi kan akyerɛkyerɛ mu no wɔ yɛn adesua no mu no, wɔde senti no saa abɔdin no ma obi a na wayɛ Nyame adwuma no wɔ kwan sononko bi so na wawu, na wɔahwɛ ne nnwuma a ɔbɛdiiɛ wɔ asase yi so na wɔahu sɛ ɔfata sɛ yɛbɔ no abɔdin na yɛde senti, nti senti no firi mu no yɛse ɔhoteeni. Ɔsomafoɔ Paul ma yɛte aseɛ wɔ ne nkrataa a ɔtwerɛ kɔmaa nsɔrensɔre ahoroɔ nyinaa, ɔkyea asɔre no na ɔkyea emu nnipa a, ɔse, Krataa yi metwerɛ de kɔma ahoteefoɔ. Ɔsomafoɔ Paul Nyame nam no so ma yɛhu sɛ wonwu ansa na yɛafrɛ wɔn ahoteeni. Obi biara a wagye Yesu Kristo adi a ɔte ase sɛ wawu sɛ ɔte ase. Woyɛ ɔhoteni. Te mete ase yi a magye Yesu adi a ɔde ne mogya atew me ho yi a ɛnnɛ me nso mayɛ ɔdehye yi, meyɛ ɔhoteni. Enti. Wɔde saa ɔhoteni abodin yi de frɛ Santa Claus, na wɔfrɛ no Saint Nicholas. Na Romanfoɔ abakɔasɛm mu no, afe apem ahankron aduosia nkron, 1969, Pope a na ɔwɔ so saa bere no a ɔtɔ so nsia a wɔfrɛ no Pope Paul. Pope Paul hwɛɛ wɔn nkrataa mu ara hui sɛ, Saint Nicholas yi, yenhuu obiara a wahyɛ da aba asase yi so wiase yi mu ha a wabɛyɛ Nyame adwuma soronko bi a ɔkɔ a ɛsɛ sɛ yɛma no abodin Saint no. Wɔnhuu obiara a wɔfrɛ no Nicholas. Yɛnhyɛ da nhu baabi a wɔwoo no, baabi a ofi, n'abakwasɛm ne ne ho nsɛnsɛm. Enti Pope Paul sɛ Pope Paul a ɔtɔ so nsia yii Saint Nicholas a ɛyɛ Santa Claus ne din no a ɛyɛ Saint Nicholas no firii wɔn nkrataa mu, sɛ nkrataa no a Saint, Saint, Saintfoɔ din wɔ mu no, Saint biara, yɛnim n'abakwasɛm, yɛnim sɛdeɛ ɔyɛɛ n'adwuma. Basaa Saint Nicholas wei deɛ yɛnhyɛ da nhunu ne ɔkwan a ɛfaa so a wɔbɛhyɛɛ wɔn nkrataa mu koraa no, wɔnte aseɛ. Enti wɔyi afiri mu. Nea ɛdi kan a mepɛ sɛ ɔte aseɛ ne sɛ, Saint Nicholas a ɛyɛ Santa Claus no yɛ ɔbonsam. He is the real devil, Satan. Enti wohwɛ Saint Nicholas a wɔhyɛɛ da yɛɛ ne din Santa no a, Satan, ɔbronsam wɔ strategy a ɔdze yɛ nneɛma bebree. Satan, ana yeyi N no a ewetoɔ no de abɛhyɛ SA n'akyi abenya N wɔ hɔ, enti ayɛ Santa Claus. Satan, yebue nkorɔfoɔ ani so sɛnea ɛbɛyɛ a yenhu sɛ ɛyɛ Satan. Enti asɔredan mu hɔ no a wode Santa Claus asi hɔ no, ɛyɛ Satan na ɔde no asi hɔ no. Na ɔkwan a wofa so a wosom ɔbosom no no, nanso wonte aseɛ. Na wohyɛ Nyame abufuo esiane sɛ wonnim Christmas, nea yɛde firi abosonsom abɛbata Yesu ho no, no no. Na Kristofo a yɛde Santa Claus honi asisi mo fie fie fie fie mu a mobɔ ho nnwom redi ho asa no, ɛte sɛ sɛdeɛ ahohiahia berɛ no tribulation no, Antichrist no, Mɛde ɔbonsam honi bɛma ma nkurɔfoɔ asisisi wɔn fie na wɔasom. Mfa Santa Claus ntete wo mma. Mfa Santa Claus honi nsi wo fie. Esiane sɛ ɔno ankasa Santa Claus no ankasa, yɛnhyɛ da nni obi ani hɔ a ɔba asase yi so a yɛfrɛ no Saint Nicholas. Yɛnnim baabi a ɔfi. Na tie nsɛm no bi a ɛfa ne ho. Saint Nick no, ne din no a yɛfrɛ no Saint Nicholas no a dodoɔ no ara frɛ no Saint Nick no, Nick no yɛ edin a ɛyɛ edin a yɛde ma ɔbronsam. Nti wokɔ ɔman bebree so te sɛ Britain, wokɔ Germany a, Saint Nick yɛ old devil, they call it old Nick a ɛkyerɛ sɛ devil, edin a wɔde frɛ ɔbronsam paa, British, the old Nick. In Germany nso, it is one of the devil's common name, Saint Nick no. Nti Nick no yɛ din a ɛyɛ ɔbronsam din. Nti na meka kyerɛ wo sɛ Santa no, ɛyɛ Satan, wahu, yɛadane letters no na abɛyɛ Santa sɛnea ɛbɛyɛ nnipa dwene mma so sɛ ɔbronsam na yɛresom no no. Ebinom nso koraa a wɔyɛ ɛnnɛ Naamafo a aba wɔ edin bi a wɔde frɛ Santa Claus, wɔfrɛ no Sanat. Ɛno nso sɛ wohwɛ Sanat no a, ɛte sɛ Satan na yɛadane letters no na abɛyɛ Sanat. Ɔfa ɔkwan bi so pɛ sɛ ɔdaadaa nkurɔfoɔ na wɔsom no. Abere nyinaa Santa Claus always moves with elves. Elves nso wɔn mfonini sei na ɛteɛ. Na elves no, wɔyɛ demons. Wɔyɛ demonic angels. Wɔyɛ fallen angels, abɔfoɔ a wɔfiri soro bɛhwehwee fam no bi, ɛna wɔn, wɔma wɔn, wɔn su no asesa. So wahu? Abɔfoɔ a seesei no wɔakɔrɔpto, wɔasɛe, nti sei na wɔteɛ. Wubehu sɛ bere biara wobɛhwɛ sini a, sɛ wɔnam a, wɔne saa nkurɔfo yi bi na ɛnam. Saa nkurɔfo yi, wɔyɛ vampires, wɔnom nnipa mogya, wɔyɛ demons a wɔn ho nhu yie paa. Wɔyɛ abɔfo a efi soro bɛhwehwe fam. Na sɛ Santa Claus no yɛ ade papa deɛ a, anka ɔne saa nkurɔfo yi ntu anammɔn. Wɔn a wɔne wɔn nam no no, ɛno ma yehu sɛ. Santa Claus a yɛde no abɛbata Christmas celebration ho no is part of the pagan worship a ɛtwe nnipa kɔ ɔbronsam so. Wohu sɛ ɔyɛ saa a na wayi w'adwene afi Yesu so na w'adwene akɔ biribi foforo, obi foforo sɛ yɛfrɛ no Santa Claus. Obi wɔ hɔ a, abranteɛ baako wɔ hɔ sɛ yɛnya bɔ Christmas a, medeɛ Santa Claus na ɛba m'adwene na makae saa papa akɔkoraa no a n'abɔdwe fitaa, Ɔhyɛ atade kɔkɔɔ na afu kakra na ɔnam. Santa Claus no, ɔyɛ magician, oyi nkonnyaa. Abakwasɛm kyerɛ sɛ Santa Claus no, adeɛ bɛkye ma Buronya da no ankasankasa aduru. Anadwo no, ɔtumi kye wiase nyinaa kɔkyɛ nkwadaa a ɛwɔ wiase nyinaa adeɛ. Enti no, within a night, he moves throughout the world. Five hundred and ten million kilometres per hour, sɛ wohwɛ wiase nyinaa ne kɛseɛ no a, na sɛ ɔde bɛyɛ dɔnhwere, yɛmfa no sɛ dɔnhwere aduanan mpo na ɛrekɔ a, na kyerɛ sɛ dɔnhwere baako biara, Santa Claus tumi move five hundred and ten million kilometres. Na sɛ wonyɛ Nyame a, wei wobɛtumi ayɛ? Nyame pɛ na ebetumi ayɛ. Nyame na ɔwɔ America, na ɔwɔ Ghana, na ɔwɔ India, na ɔwɔ Canada at the same time. Santa Claus pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ so powerful a obetumi de one night amove ewiase nyinaa kɔ baabiara kɔkyɛ nkwadaa bi a fie biara mu abofra biara deɛ. Buronya da no. Enti yɛde saa adeɛ wei a ɛyɛ atorɔ kɛseɛ wei ahyɛ nkwadaa adwene mu sɛ Santa Claus de wo Buronya adeɛ rebrɛ wo. Enti sɛ ɔbaatan kɔtɔ adeɛ sɛ ɔde bɛ, ɔde bɛkyɛ ne ba Buronya berɛ a, na ɔde adeɛ no akɔsie baabi sɛ abɔfra no, adeɛ kye a na abɔfra no hu adeɛ no a, Ɔse Santa Claus a de ne Buronya adeɛ abrɛ me. Na ntorɔ kɛseɛ a ɛte sei, adɛn na yɛde hyɛ nkwadaa adwene nti abɔfra no bɛnyin no, wobɔ Yesu din a, ɔnhu papa bi a Yesu ayɛ ama no? Ɛsiane sɛ ɔyɛ abɔfra no, Buronya biara, Santa Claus brɛ no nneɛma. A ɔmfaa n'ani nhuu Santa Claus no da. Nanso ne n'awofoɔ, ɛsiane sɛ yɛde tetee wɔn mmofraberem nti, wɔn nso de tete ne mma no. Enti nkwadaa no nyinaa no hu Santa Claus sɛ ɔyɛ onyame a ɔyɛ nyame papa a berɛ a ɔnya du a, ɔde akyɛdeɛ brɛ mmofra. Na kyerɛ sɛ yɛayi Yesu Kristo afiri mmofra no adwene mu. Akwadaa no nim sɛ Yesu ankyɛ no hwee Buronya berɛ no. Nyankopɔn amma no hwee Buronya berɛ no. Saa na n'awofoɔ aka akyerɛ no. Ɛyɛ Santa Claus na ɛde brɛɛ no. Yɛse Santa Claus no, ɔte, yɛmfa no sɛ apɔnkɔ so, na ɔde nam wiem. Yɛn Nyankopɔn pɛ, na ɔtena apɔnkɔ so de fa wiem. Bible ama yɛate aseɛ. Our God rides in heavens. Nti wokan Deuteronomy chapter thirty three verse twenty six a, wobɛhu sɛ yɛn Nyankopɔn na ɔtena pɔnkɔ so de fa wiem. Santa Claus yi yɛ obi a ne nkyea a ɔkyea yɛ hoo hoo hoo hoo hoo. Nti opue yɛ a na ɔka hoo hoo hoo. Obiara nso mfa n'ani nhuu no da. Wokɔ Bible mu a, Zakaria chapter two verse six and seven. Onyankopɔn ɔkasa a saa na ɔyɛ. Onyankopɔn, yɛn Nyankopɔn, yɛn Nyankopɔn ne kasa a ɔkasa a ɔyɛ, ɛno na Santa Claus de tam biara no ɔfa Nyame ho biribi a na ɔno wadane ani de biri amanfoɔ ani so sɛnea ɛbɛyɛ a nnipa bɛyi n'adwene afiri Yesu so Nnipa beyi n'adwene afi Onyame a ɔbɔɔ soro ne asase so na ɔde n'adwene besi ɔbonsam so. Adeɛ baako nso a nnipa dodoɔ no ara ka sɛ Buronya berɛ du a, ɛba wɔn adwene mu yɛ Buronya dua, Christmas tree, Christmas tree, Buronya dua. Na Buronya dua no nso is part of the pagan worship practice a wɔde abɛka Kristosom ho. Wɔanya dua no nso nyɛ adeɛ a ɛwɔ Bible mu, na ɛyɛ abosonsom. Enti Okristoni, wobɛtwe wo ho afiri Buronya dua ho. Mfa Buronya dua nsiesie w'asɔredan mu hɔ sɛ woyɛ Kristoni a. Sɛ woyɛ ɔsɔfoɔ na wotie me a, ɛnyɛ nneɛma bi a wiase yi yɛ biara na ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛyɛ bi. Yɛmpɛ sɛ yɛbɛyɛ biribi a ɛbɛyɛ abosonsom a ɛbɛhyɛ Nyame abufuo sɛdeɛ yɛdii kan kenkaneeɛ wɔ yɛn adesua no mu no. Nti aberɛ nyinaa yɛyɛ biribi a na ɛsɛ sɛ yɛhwɛ sɛ saa adeɛ a yɛreyɛ yi no, ɛsɔ Nyame ani anaa. Nti sɛ wohwɛ Christmas tree sei a, Jeremia chapter ten verse one to four a, Nnipa hyɛ da kɔ nwuram kotwa nnua, bɛsensen dua no siesie dua no, na wɔde gold ne silver adekoreti adeɛ no de ayɛ bosom resom. Nkotwa dua wɔ nwura mu mfa mma fie, mfa gold ne silver mmobɔ ho, Nyankopɔn se wɔkyi. Na na ɛyɛ adeɛ a bɛɛ abosom no yɛ, abosonsom a wɔyɛ. Na nteaseɛ wɔ hɔ. Yɛrekɔ yɛn anim no, wobɛhu. Obi nso sɛ, sɛ ɔte Christmas a, U-lock na ɛba n'adwene mu. Na U-lock no sei na ɛteɛ, ɛno nso sei na ɛteɛ. Wahu? U-lock no, U kyerɛ. Tammuz. Tammuz no, yɛaka ne ho asɛm. Yuu means sun, which represent Tammuz. Enti Yulok no nso yɛ adeɛ a Buronya du a Amafoɔ hyɛ ho fa. Ɛyɛ dua a awu. Na yɛaboaboa ano ara na yɛrehye U-lock. Yɛadi kan aka sɛ U no yɛ sun, ɔba, ɛnna lock no yɛ duawuiɛ. Duawuiɛ a yɛaboaboa ano, yɛasesa ase rehye. Sɛ mokae a. Na yɛfrɛ bi bonfire. Nansa yi na asɛ kɔ fam kakra. First deɛ na ɛwɔ hɔ paa. Bonfire. Buronya du a, yɛsesasesa nnua a awuwu. So wɔn? Ne abɛboa no nyinaa ano. Wɔkɔ nwura mu kɔpɛ nnua a awuwu. Egya bebree. Obiara de bi ba. Na yɛahyehyɛ no tentententententen. Na asekyerɛ a ɛwɔ mu ne sɛ. Nimrod no a ɔyɛ Bel bosom anaasɛ Twi mu yɛka Baal bosom no, saa egya no a awu a yɛrehye no gyina hɔ ma saa Nimrod no a wawu no. Ɛyɛ papa no a ɔyɛ ɔbosom no a wawu no a yɛdii kan kaa ho asɛm no. Enti ɔ yɛhye saa egya no nyinaa wie a, na afei yɛakɔ nwuram akɔtwa dua mono de aba fie na yɛde silver ne gold de a decorate no a yɛfrɛ no Christmas tree no. Na ɛno nso asekyerɛ ne sɛ. Papa no a ɔyɛ ɔbosom kɛseɛ Nimrod no a wawu no, ɔno na wasan aba foforɔ koraa, yɛawo no foforɔ. Enti Christmas tree no a wode aba fie no gyina hɔ ma Tammuz a. Ɛnyɛ akwadaa no a yɛawo no wɔ bosom no nti ne papa no na yɛhye te sɛ bonfire no a yɛtwa ho ahyia. Ɛduru hɔ a ne yɛtwa ho ahyia ne yɛto nnwom ne yɛdi asa na awɔ aba nti no yɛn nyinaa obiara bɛto gya no bi. Aburokyire wɔ hɔ papapapa bɛsi nnɛ nyinaa. na asɛ yɛn ani agye ne yɛreto nnwom ne yɛredi ahurusi. Yɛresom bosom. Afahyɛ bi a wɔde bɛka Buronya ho a ɛyɛ abosonsom afahyɛ na yɛn nso yɛreyɛ bi. Baako nti, Christmas tree biara no yɛ green na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ademono adeɛ a ɛyɛ foforɔ a aba. Ne papa no awu ɛna y'awo akwadaa no, ne papa no ara na w'asan aba in a form of Tammuz na yɛ celebrate as a Christmas tree. Enti wei nso ɛyɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ Kristoni biara ɛtwe ne ho ɛfiri ho. Obi nso sɛ, sɛ yɛka Christmas a na Mistotol, yɛka Christmas a na Mistetol na aba n'adwene mu. Mistetol nso sei na ɛteɛ. So wahu? Sei na ɛteɛ. Mister Tall deɛ, ɛyɛ ahaban anaasɛ flowers bi a yɛahyɛ da adɛkorati na yɛakyekyere de asɛn hɔ na nnipa gyina aseɛ, adɔfoɔ gyina aseɛ na wɔawehye wɔn ho na wɔafefefefe wɔn ho ano anaasɛ wɔakiisi. Wɔgyina flower no ase. Ɛyɛ flower a yɛahyɛ da anwen Na gyedie ne sɛ, sɛ yɛgyina aseɛ na yɛka yɛn ho ntam na yɛhyehyɛ yɛn ho bɔ a, yɛnya yɛ ɛtumi ba mu. And so any wish that we make under the mistletoe will come to pass, na yɛafe yɛn ho ano. Nti ɔdɔ wɔ mistletoe no mu ɛne the power to fulfill promises wɔ mistletoe no mu. Enti abrokyi se wɔn mfe nni agorɔ koraa. Bere nya du a obiara benya ne Miss Turtle na wɔn, sɛ ne yere a ɔne no akogyina aseɛ, wɔakeka wɔn ho ntama afe wɔn ho ano na wɔanya gyidie wɔ mu. Sɛ obi, abranteɛ ne ababaawa bi pɛ sɛ wɔware a, ɛhɔ na wɔbɛyɛ. Ne nyinaa yɛ abosonsom a ɛfiri that pagan worship no mu na wɔde abɛbata Christmas, Kristosom ho. First John chapter four verse six se, We are of God, he who knows God hears us, obia, yɛn deɛ yɛfiri Nyame, enti obi biara a ɔno nso nim saa Nyame a ɔbɔɔ soro ne asaase yi, yɛka asɛm a, ɔtie, na ɔte yɛn nka, na ɔte aseɛ. He who is not of God does not hear us, obi a ɔmfi Nyame a yɛreka n'asɛm yi, ɔntie yɛn, na ɔnte ase. Obi wɔ hɔ a nsɛm a mereka yi, ne bo afu ne ho. Ebia ɔyɛ Roman Katolek. Sɛ woyɛ Roman Katolek a, ɛnyɛ wo na metan wo anaasɛ me ne wo anya. And I'm not speaking against you. I'm speaking against the religion, the state religion, the mixture of pagan worship practices no with the Christian worship practices. So wahu sɛ wɔaka saa adeɛ no abom yɛde abosonsom afra yɛn Kristosom that is what I'm speaking against nti if you are in such a religion you have to advise yourself so wahu nti wɔn a ɛnim yɛn Nyame yɛkasa a wɔtie na wɔte aseɛ. That is for first John chapter four verse six is saying and he say by this we know the spirit of truth nti ɔse yɛ nam saa adeɛ wei so ma yɛ hunu honhom a ɛyɛ nokware honhom the spirit of truth and the spirit of error ɛna afei nso ɛboa yɛn ma yɛ hu honhom a ɛyɛ atorɔ honhom honhom a ɛyɛ mfomsoɔ honhom The spirit of commercialism Wɔn nso se sɛ bronya tu so deɛ a ɛneɛ money money money sika sika sika spending spending spending yɛnkɔtɔ yɛnkɔtɔn yɛnkɔtɔ yɛnkɔtɔ ɛno nko a ɔno deɛ sɛ onya te sɛ bronya ɛba a ɔse oo afa sika no aben adwuma no apae companies no bi wɔ hɔ a ɛneɛ sika nko a nnipa bebree wɔ hɔ a kyɛ sɛ Buronya bere mu paa wɔ Kristoni mpaebɔ, Bible adesua, Yesu Kristo ho adansedie. Never! Because saa bere no mu deɛ yɛ sika nko ara ɛne shopping nko ara, shopping nko ara. And these are some of the things a ɛsɛ yɛyi yɛn ho firi ho. Pagan worship practice no, that's what they were doing. But yɛn yɛ deɛ,

but it's rather about the gospel of Jesus Christ, spreading the gospel, winning souls for Christ Jesus. Na nhwehwɛmu nso ama no ada adi, ɛyɛ research a ada adi sɛ Buronya twa mu a, nnipa bebree taa kum wɔn ho, especially aburokyire. Nnipa bebree taa hyɛ akɔmfo, commit suicide. After Christmas, ɛna wɔhunii sɛ Buronya bɛtwam no na nnipa bebree de ka. Ɔde ne ho akɔto amanneɛ bi mu yi na na ɔyɛ hwee anyɛ yie na kyerɛ sɛ waku ne ho. Enti ɛsɛ sɛ yɛto yɛn bo ase when it is Christmas time. We have to take things easy, pray, we have to get closer to God, ɛyɛ mmerɛ ɛsɛ sɛ yɛ bɛn Nyame, na ɔkwan a yɛfa so yɛ bɛn Nyame yɛ N'asɛm mu, Nyame asɛm mu, go to the Bible, go to the scriptures, study the word, study the gospel, yɛ te Christmas a na wohu sɛ oo ɛno nso aba, ɛyɛ another spirit bi a Ɛyɛ the spirit of lust. The spirit of lust no ɔno nso deɛ akɔnnɔ, honam akɔnnɔ. Ɔho, Yesu Kristo ba a ɔbaeɛ no sɛ nnipa ne Onyankopɔn ntam bɛyɛ yie. Na honhom, Onyame honhom a ɛfiri nnipa mu no, Sɛ wogye Yesu Kristo di a, na wo nsa asan aka saa honhom no bio. Esiane bɔne a ɛbaa nnipa so nti ama nnipa awu wɔ honhom mu no, wobɛsan anyane wɔ honhom mu bio, na Onyankopɔn honhom bɛhyɛ wo ma. Enti ɛba saa a, wonnante honam mu bio. Yɛnante wɔ honhom mu esiane sɛ seesei yɛyɛ ahonhom mufoɔ, yɛayɛ abɔdeɛ foforɔ a wɔawo yɛn ato ne honhom mu. No Nyankopɔn honhom te yɛn mu. Enti Buronya bere mu no, Akristofoɔ, yɛhyɛ fa wei wɔ honhom mu. Na honhom mu kwan a yɛhyɛ fa yi ne sɛ ade biara a yɛyɛ biara yɛyɛ no Onyame asɛm so. Nanso honhom foforɔ bi a ɛyɛ honhom fi Buronya du a na ɔno nso agye akonnwa na ɔde honam akɔnnɔ abɛwura nnipa, adwamammɔ, ne nneɛma a ɛyɛ aniwa fɛ, nneɛma a ɛyɛ honam akɔnnɔ, ne asetena yi mu ahohoahoa na a take over the Christmas celebration. Na afei Akristofoɔ nkae Yesu mpo bio. Enti First Peter chapter four. Verse two and three says, We no longer live the rest of our time in the flesh for the lusts of men. Yɛnda so mfa yɛn abrabɔ a aka yi ne yɛn mmerɛ a aka yi mmɔ honam abrabɔ bio. Yɛmbɔ bra mma honam no bio. But for the will of God. Na mmom no yɛn abrabɔ, yɛn mmerɛ a aka yi no, yɛde bɔ ɔbra a Ɛyɛ Onyankopɔn pɛ. Christmas yi, nea woyɛ biara as Christian no, ɛsɛ sɛ wo make sure sɛ woyɛ ade a ɛyɛ Onyankopɔn pɛ. Enti na Onyankopɔn pɛ nso sɛ wopɛ sɛ ohu a, ne nyinaa wɔ Kyerɛw no mu. Na Christmas time is the best time for you to study the scriptures because you have.

For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles. Yɛn mmerɛ bebree a atwam, yɛasɛe yɛn mmerɛ bebree de ayeyɛ nnipa pɛ ne honam akɔnnɔ pɛ. Ɛno ara na yɛde yɛn mmerɛ bebree a atwam ayɛ. When we walk in lewdness, lust, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. Yɛn mmere bi a atwa mu yɛsɛe mmere no wɔ nneɛma a ɛnsɛ mfata mu, akɔnnɔ mu, nsabow mu, paati paati, paati paati a ɛmfa anuonyam mmrɛ Nyame, ne nneɛma a ɛyɛ busudeɛ nneɛma a ɛyɛ abosonsom nneɛma. Enti seesei a yɛabehu Yesu yi a yɛahu nokware yi no, yɛnsan nsɛe yɛn mmere wɔ saa nneɛma no mu bio. It's not about your flesh it's about the spirit that lives in you the spirit that lives in you ɛsɛ sɛ yɛdi afahyɛ a ɛfa Yesu awoɔ ho deɛ a na yɛka Yesu ho nsɛm akyerɛ nnipa nyinaa na Yesu Kristo ho adanseɛ no asɛmpa no nyinaa gyina First Corinthians chapter 15 verse 1 to 4.